nekuti kwataakuenda hatichadzokere shure zimbabwe itsva inini the aroma of a new zimbabwe ndakainzwa kudhara twe musi wa 30 july kupedzisa chete basa rakatangwa namwari kare

chinjaiwe vaitira kwayo chihurumende ezvoko

mahonorable ari panapa ndichiisa pamberi mukomana wechidiki mukomana anotidadisa mukoma stamen ngange chamisa magono moyo chirandu ana dombo dzvuku vazukuru vanasokwera pamusoroi vakuru veprovince ndine imwe mukuru akahwanda motikari hazvida kumutaura zita rake munhu ane chinzvimbo chihombe ingomomberai maoko musina kumuona ndoda kuchingamidza vakuru veprovince ndoda kutenda baba samadosi ndavabira heti kuzana handiko kwega kune musengabere yangu ndatisengabere ngativape chipo chemaoko ndakutenda futi makansela atinawo kuno Baba Stuart Utaonashe, behind every man there's a great woman. Namai Utaonashe vaomberere maoko. Nda kuomberera zvakare vasipo pano Baba Charumbira Shumba Hazipambwe vaitore maoko. Vana Shumba Hazipambwe ndana Soko. vakabva kwamakate kwamutoko but vaiba mombe waiona mombe kuti imombe yangu iyi but yangu ndeye black iyo inenge yane mawara asina kumira mushe so vakabva vatiza vakamhanyiswa vakazosvika kumasvingo so kumasvingo vakazopona vakasvika kune hondo yanemanwa namugabe ndobva vasaidzirana na, na nemanwa ndobva vadhifita mugabe bva vapiwa chimunda ndopakabva ushe hwekudzi shumba but hatidye zvevamwe vavazvita na shumba asi pamwe pane mwe anonzi shumba murambwi aiba mombe futi sekuru vana shumba murabwa chivhingi vhingi eh, vaiba mombe so vakaba mombe makate paakatrikwa hushena nehoreka akapiwa mhandara yainzi njapi ndobva ataura mushonga wese vedziva guru itrue story ka ama historian
vedziva guru vaye ndobva vazviti taashumba saka vana soko vana shumba vakasara varipo but uyu murambo aiba mombe futi so aiba mombe dzeblack dzoita dzebrown dzebrown dzoita dzeblack but vhingi vhingi ndobva aenda hwedza ndobva anochengetwa nasvozve ndobva aba futi mombe ndobva azoenda kuchivuko manje kuchivhu akashaya munhu ndovazoti aa pano paa pangu ndaashumba asi ndorambwa nevanhu ndaashumba murambi chinja maitiro maitiro chinja dai ndanga ndine nguva ndai kutaura nezvashumba chiri muhanzu chinja maitiro muno muzimfosi vadikani mune nhamo zimfosi iri kuopareta kambani iyi It's 35% of normal capacity. Mudzimba umango matongo vazhinji vashanda havasina vamwe pane gore ramakaita 2 years musati mabhadharwa pano muchiitwa mahafu pay tikazoenda kulabour court nana shumba nemama trade unionist epano tikanofaita nyaya tikawina nyaya but zimforce ikambani yefertilizer ichemblex zimforce part of sable chemical Yeah, true. So kusebokemuka kwakavharwa kusebokemuka kwakuitwa basa rekuimpotwa ammonium nitrate inogadzirwa inogadzira fertilize inobva kusouth africa yeah.
so ndaitaura vakuru nevakuru vesebochemical kuti mirirai hurumende yavachamisa because chavava mari yekuti vachinje technology yavo vanoshandisa technology yeelectrolysis inodya magetsi stereki vashandise modern technology dzinoextracta ammonium nitrate seboke mukawo iri kukwekwe kukwekwe kune makuva emakambani kwekwe is a graveyard of one's functioning one's vibrant companies yeah, true, true, true.

but the biggest graveyard muno muzimbabwe izanupf iguva iguva redevelopment iguva rebudiriro iguva rekuda vanhu and nyaya yendogara ndichiemphasiza kuti the biggest crisis we are facing is a crisis of leadership tiri kutongwa vana mai nevanhu vasina rudo tiri kutongwa nevanhu vekunzi dai rudo iri bank account yezanupf ingadai ichibhaunza iri cheki ingadai ichibhaunza ichingonzi refer to drawer refer to drawer refer to drawer vasa precision thank you and pane vanhu vasina rudo muzanupf number 1 yacho ndi emerson dambudzo munangagwa ipapo handiye here murume akauraya vanhu pagukura hundi
handiye here murume akabhosta kuti after 2008 ndakatsvaga goche ndikatsvaga mutasa vanga vatiza meaning kuti yes public boasted of the violence yatakaona muna 2008 muno mabvuku hatina anatondera indira yeah. tonderai ndire mabhonzo ake akazowanikwa goromonzo yeah, akakwana muchipaketi cheshuga che 2 kilogram yeah, but vanoziva tonderai ndira sejenda anga ari zigiant yeah mukadzi watonderai ndira akazoziva kuti nditonderai ndira nechibhengo chaanga ainacho chaipfeka kuleft wechizhanje atorwa masikati machena vana talent mabika vakagochwa muno mubhuhera uko vana traine smith vakagochwa muno mubhuhera uko vana roy benet vakazofira nyika isiri yaiwo vatiza emarson munangagwa so ndoda kumutaurira emarson munangagwa masiyaiwo muri pano ina munomutaurira kuti nyika yedu haigone kuti titongwe nemunhu ane ane ropa ndandiri kumavhura donha kudotito nezuro kumashonarin central kunonzwa kamutsenzerere kwamutsenzere munokuziva ka ndokwandanga ndiri kune vanhu vechitavara vamunoti makorekore makorekore ari kuti nyika haitongwe nemunhu ane gazi makorekore ari kuti nyika haitongwe nemunhu ari kujuja gazi and you can't even say sorry emasoni munangagwa you can't even say sorry for gukura hundi

tell us and you can't put billboards and billboards and say ndivhoterei musi wa 1 july 1 august ndozokupai mari give us the money now
you can't say vote for me ndozokupai mabasa give us mabasa acho nhasi ndaona musande meyo mune headline yekuti emerson mnangagwa created 60000 jobs ah,
usati kana wabatwa mapazi nemukadzi wako worotomoka kana wabata pasingataurwe pane vanhu wovhotomoka yeah, sure. usati kana wamboputa kafodya kawakapiwa nasekuru kanobva mudente wati ufu ufu muzimuno worotomoka usati kana wapiwa zvimidzi zvinobva kuchipinge waiswa muchi muchi muchi muchi chihari chaunenge uchibikwa anobikwa kauya zvakatopera zvino mushonga haubate vasina mushonga shuwa shuwa Mushonga haubate pasina chironda. Mutungamiri wedu ndipastor. Yeah.
Advocate.
Yeah. Our leader is close to God. He is God fearing. Wari munasa mutemo lawyer advocate. Ini ndinofamba navachamisa. I can testify how lucky we are because chinonzi utungamiri kutya Mwari. Yeah, thank you. chinonzi utungamiri kutya mwari
zvino kune vamwe vanofamba vachiti the voice of the people is the voice of the god
zvokwana maidzoro ndochakutaurira kuti muchanotsa kudenga because blasphemy is a sin
haungati une ropa kauri kujururuka ropa

Adonija was tormented. Yes, sure, sure.
So this battle yatinayo ndezvamwari zvatiri kuita. Yeah, true.
Tafamba Zimbabwe yese vanhu vari kubuda nemadutu. Asi kugona kwedu hakusi kugona kwavachamisa. inguva yamwari yakwana this is the joshua moment this is the joshua moment mukaenda kuna deuteronomy 33 mwari akasimudza mozisi akamisa chikomo chepisiga akati tarisa kenani asi haupinde vatsvangirai takavarasa vakashaya musi wa 14 february tikavarasa musi wa 21 february ngativapei chipo chemaoko yes. asi vakafa kenani vaiwana yeah.
kenani vakaiona vakatisiira mukomana yeah.
vakandidaidza kumba kwavo nawatchman 9 june 2017
vakatendai yeah. watchman tine zvatakatanga muna 1999 ngatizvipedzisei yeah.
vakandidana musi wa 5 january 2018 vaka ndiri kuenda kusouth africa but patiri kuenda kusouth africa ndisoo ndiri kudzoka ndikata mudhara muno kutaura sei zvandinotenda i want to be practical handisi kuziva ndiri kudzoka here kwandiri kuenda u nda baba musataure muchidaro vakati no i have to be real ndinoda kuti vakomana mutange maprograms yeah. ndikadzoka ndosvika maprogram maakuita makaona tichitanga maprogram epworth tichibva epworth tichienda kwamutare tichibva kwamutare tichidzoka pahuri yadzo kuchitungwiza tichibva kuhuri yadzo tichienda kumasvingo ndo vanga vatituma but vakanditi iwewe ndoda kuti uende kurudyi rwemukomana uyu ndikati mukomana upi akati uyu uyu anonzi nelson chamisa yeah. look at me in the eye and tell me uchamubata ruoko ndikati baba im not going anywhere yes. ndiri kuzofira muno mumdc yeah. muvaudzira siko pano kuti badura akadzoka and he's going noway and he will be with chamisa yeah. Zvi zvangu ibi. Yeah. Ndiri chiwo zvangu panyama yehu. John Chibadoro zvaka kakura uzarese pasina baso. Ndisina kuenda kuchikoro ndiri windi. But God has put me in this position yeah. because tapedyo. Yeah. And I don't vana vake vanunuru. Yeah. Kenani azaru. vanhu vari kusafa mazvinodikamwa ah, tiri kusafa vanhu vari kusafa muno tinana mukoma isaac isaac aripi chairman isaac
ah, munoziva isaac eh. senema yake anonzi mudyiwa but haana chekudyiwa chaanacho
isaac takamuona achikura handidzi haasati amboita basa except tumastint waanombobia kucity of harare eh, so taane mageneration evanhu vatatu taane three generations of people dzisingazive kuti chitupa chinobayiwa sei nemurungu zanu is very cruel ah,
zanu is very cruel Tane mageneration 4 asingazive kuti imba inotengwawo unotosaina mapepa ekutenga imba kukanzuru kana kuti mortgage bond vazhinji tiri kurarama netsaona muno tiri kutenga chivharo chemafuta tiri kutenga ka kanti kaplate kambiya kehupfu tikutenga mashizha 4 ekovho oro kabeji musombodhiya vazhinji dora richamwa ipapa takuchembera ta tiri vana vadiki eh. nenyaya yekumwa bhurongo eh. kana musombodhi kana kirango eh. vamwe taakumwa hamene zvinosanganiswa maarv hamene zvataakumwa vana vadiki thanks to zanupf so our fight with zanu p f we don't hate zanu p f hatinenge zanu p f isi hatinenge emasoni munangagwa totomutenda kuti emasoni munangagwa kwaenda kuhondo tototenda constantine guvheya chivenga dominic chinenge kuti thank you wakaenda kuhondo but we all come we all go nguva yenyu yakakwana ndakamuona achimhoresana najohn pombi mumagufuli kutanzania magufuli haasi munin'ina wako muzukuru wako eh. chamisa wako kuchikidzana naye uyu haasi mwana wako muzukuru wemuzukuru wemuzukuru wako so that must tell you kuti nyika yachinja
the president of france macron is 41 years yeah. so ama president ekuma 78 da history hatida kuvaona pachiputukezi toti nada komurada nada takudawo zvitsva kusouth africa kuna na julius malema vana vadiki mm. vana mosimane leader weda vana vadiki muno muzimbabwe ndomatadini winds of changing are blowing across the globe winds of change are blowing across the continent we don't accept musengabere wakaita muna november nokuti ukaitwa hee kati ndogara nezuda ndagerwa zuda makuseni I'm not a new person, I'm still the same person. Yeah, so takagerwa zuda muna November, we want real change. Sure. True. Bhazi rakaora rakafa. The bus needs an engine overhaul. Yeah. The bus needs a new drive. Sure. Because ZANU has taken us to Norway for 38 years. Yeah.

vasikana vari kutumwa kunoitwa chipfambi nana mai because mumba hamuna chirimo eh, eh. eh, pachizhanja apa pane vana vari kuvatirwa sadza rinoita one dollar munoziva zvandiri kutaura mazepa ari kuvatirwa vana mumarokesheni nekubudikidzana nevanhu vasina hanya nevanhu so isi tiri kuti our message is very simple uyayiwo kumdc alliance ndiri kuona mapurisa ari apo mapuriswa akasenga berwe muna, muna, muna november masiyayo akasenga berwe theyare isolated theyare divided iyo zanu yacho iri kuputika nemacontradictions takavazoona vaputitirana zvinhu kubruwayo uko isu hatidi violence isu isu hatidi zveropa isu and we condemn the violence that took place in white city stadium yeah. we demand a full investigation yeah, yeah. of what happened in white city stadium yeah. but that investigation must not end with white city

david colter ndakanyora bhuku rakamuexposa pachena kuti iwewe ndiongori chamakoya wegukura hudzi
isati nambotipinda mujeri izvi eh.
toiswa munhu ane 82 years mujeri tatashaye all weare asking for you emerson mnangagwa is to say sorry thats all weare asking of yeah. you It's not an expensive word. Kana usikagone kunyora tokubatsira kuperengera. Pachishona it's S O R I. Pachirungu it's S O R R Y. Because the country cannot move forward unless we right the wrongs of the past. Sure.
Nyika haigone kuti iende kumberi tisina kuchenura zvekumashure. vanoenda kuchechi toenda kuchechi kuti nyika yedu ifambe vanoita zvemasvikiro maita zvemasvikiro kuti nyika yedu ifambe but the country must move forward the country must food forward because nyika yakatsamwa nyika yakatsamwa nyika ine mavende nyika ine mavanga we are tired we are tired tese tiri kuona world cup hatisi kunyarawo here kuti zimbabwe haiko
ezvo tine nyika inongoina kosafa chete
kunenge kutambwa nemacity but vana nigeria vanga variko kuworld cup eh, eh, eh. vana tunisia vanga variko kuworld cup zvichinakidza vana senegal vanga variko vakazobirirwa zvavo nefifa zvichinakidza tichiona ana mani yaimbofamba yaimbofaya nyika iyi
but yakadonhedzwa nezanu p f vakomana ukaenda pamasasa apa ukaenda pajegas apa pamasasa pane bhawa one run celebrity eh, chinotengeswa ipapo inyama chete eh, nyama ndo inotengeswa hameno nyama ipi but nyama chete ndo inotengeswa Kwa celebrity. Ah, pakai. Ibore shamwari yangu. Eh. Pasati patenda. Ndakazomti doctor amupinde kudenga nezvizvi. Ndikati ndawa tendai. Ndikati nyama dzamuri kutengesa dzanyanya. Zvanzi inhamo tendai. And it's true. Nhamo yawandisa muZimbabwe. Ah, chokwadi. So chikumbiro changu chandiri kuda kwamuri vadikani. Va ndezvekuti ngatifambei nevhangeri yeshanduko

yatozesa yedu mamp eh, ah. ava vanozviti maindependent ava imhepo ah, vana mudyiwa vakauya idya 5 dollars iyo akauya nemafuta idya mafuta iwaya akauya nechitisheti tora chitisheti urare nacho kune chando mazuva ano akauya nezambia tora chikorobho wachiwana but ziva kuti haurase chirangano chatakaita navatsvangirai haurase chirangano chatinacho nababa chamisa ah, zimbabwe is 40 years behind yeah, very sure. ndakataura kubalentine park kuti ukamutsa munhu akafa muno muzimbabwe 1968 ukamutsa muhararo maharasike because there's been no development anga zokonfizikawo because paakasiya paina samora mashel paana jameson avenue papaina jameson avenue paana samora paakasiya pachinzi mofat street paakunzi leopold akawira

vana vaenda kuzvikoro vana vaenda kuzvikoro grade 1 to 7 vana vaenda kuzvikoro mahara kuhealth toisa inonzi chamisa ke yatiri kufamba nayo mazuva ano yekuti munhu wese ane chura matongo ane cancer ane kidney failure ane diabetic ane chirwere chemwoyo anoenda kuchipatara mahara tochengeta vanhu vedu vakura the age 65 and above vopiwa grant nestate vopiwa pension paeconomy paye tida kuti paeconomy tiri kubvisa mabond note musi wa 1 august hama dzinodikamwa enda kubhengi unovhura account itsva an fca foreign currency account kuti us dollar ridzoke topa kodzero dzevana vana ngatichengetesei muzimbabwe maita chirwere chemachild marriage hameno ti varume takaita se siya kure vakambodya gwavha risina kuibva saka muri kuzviitirei kuvana iva let's protect our children let's protect our children the constitution says anyone whois 18 and below your child let's protect them ngatichengetedzei vana mai ava vana mai muri kurambwa after 40 years woenda wodzingwa sembwa murume akafa wodzingwa sembwa nehama vana neriya so weare saying padzimba dzatinoda kuvaka zita remurume patitle deed remukadzi patitle deed varume womberayo ka nyaya yandoono hamuna nofara tovaka dzimba tovaka dzimba maflat atarwa nakansela mutizwa yeah. ukaenda kusouth africa there is a flat everywhere yes. they, they respect the right to house yeah. toda kuisa muno dzimba dzoita magetsi every house toda kuti inge ine solar uchigezwa kugiza rinopisa kwete kuti kana iri winda vamwe totoita two months tatageza uchimboita yataita kudziva rese kwaye dry cleaning unokoto manje mai vangu vaikubata panapa wotodzokera mushawa chinja vanhu vofarawo kana uri mushandi paweekend woenda hako kunoona caps dynamos uri kudyiwa mazuva ano nehighlanders imwe weekend wotora mudzimai wako woenda kulake kwahanyani kwakaimbwa nasabirio madzikatire eh, kwahanyani kwahanyani muchidya mari muchifara muchiita mbonje yekufara mbovha yekufara pachristmas wotora amai moenda kunyanga moenda kuvhumba eh. kana kuvictoria falls ndo zvinoita nyika vana vachienda kuchikoro vachipasa vachienda kuuniversity vachipasa kana aita university achibuda tine vana vakafunda muno ah. tine vana vane zvipo manzwa mukoma westalos vachitaura wehave got talented people chatashaya chete ndibaba ndimai chatashaya chete hurumende ine rudo nesu taneta nazvo tiri kunozvipedza musi wa 30 july 2018 hama dzinodikamwa ndinokutendai ndinokutendai nerudo rwenyu ndinokutendai nekusapota vatsvangirai ndinokutendai nekumira nemukomana wedu advocate nelson chamisa ndinokutendai nekumira alliance kuno nekumira navamshuwati mutizwa